שלום עליכם טייערע אידן, צו צווישן אונז גערעדט, נאמבער צוויי, מיט די וואן ענד אנלי ר' יוסף זאב בראווער, א גוטן יוסף זאב. א גוטן, איטס נאט אנלי, אונז זעמער צוזאמען דא. אמת, אמת.
איז לאמיר רעדן צווישן אונז. אקעי, צווישן אונז נאמבער צוויי.
יא. אקעי. אה, צוויי. יוסף זאב, זאל איך פארלאנגען שאלות אדער האסט זיך וויסט עפעס רעדן צום עולם אדער זאל איך אויפברענגען שאלות וואס דו האסט באקומען? האסט מיר געשיקט אסאך פון זיך, אויסגעקליבן דריי.

דורכגעטראכטער מענטש, און אבער און ער איז אין קאנטראל פון זיינע עמאושענס, אבער ווען ער איז נישט אין זיין פלאץ, איך מיין ווען מ'וועט אנקומען צו די שאלה וועל איך מער מרחיב מרחיב זיין, ווייל ער אליין האט מער מרחיב מרחיב געווען אין די שאלה, ווען ער איז נישט אין זיין פלאץ ווערט ער שנעל געטריגערט, פראסטרעיטעד, אויפגערעגט, איין שאלה. צווייטע שאלה, צו וואס מיינט דאס א טו פעיסער? אחד, כ'ווייס נישט צו ס'איז די זעלבע ווי אחד בפה ואחד בלב, בקיצור דאס איז יענעמ'ס שאלה. וואס מיינט א טא פעסע? און צו ס'איז אייביג א שלעכטע זאך? אייביג א שלעכטע זאך איז אזויווי צו ווייזן פאר יענעם א אנדערע פנים פון וויאזוי ער פילט כלפי יענעם באמת. און די דריטע שאלה איז, דער שואל בעט אויב איר קענט מסביר זיין און מגדיר זיין גאווה. וואס מיינט גאווה? כ'טאר נישט קענען מיינע מעלות? כ'טאר נישט אליין מכיר זיין אין מיינע גוטע חלקים? איז דאס ר' יוסף זאב? זענען די דריי שאלות, קען מען אנהייבן? יא. שוין לאמיר אנפאנגען. לאמיר זען מער אין דיטעיל איך לייק, זאג מיר פונקטליך וואס וואסערע שאלה האט ער געפרעגט פונקטליך? מיר גיין צום ערשטן, יא? אקעי. אקעי. איך בין ברוך השם א רואיגער און דורכגעטראכטער מענטש, איך בין מחליט זאכן, איך מאך החלטות מיטן קאפ, נישט מיט די עמאושענס, דאס הייסט נישט מיטן הארץ, אבער ווען איך פאר אוועק ערגעץ און איך בין נישט אין מיין געהעריגע סטראקטשער, אויף מיין פלאץ אין מיין סדר היום, די ווערטער לייג איך צו יא, איז דעמאלטס פארלירט ער אסאך פון זיין קאנטראל איבער זיינע עמאושענס און ער ווערט מער שנעלער גערעגט און פראסטרעיטעד און אזוי ווייטער. איז די שאלה איז, דאס איז די אויספיר, צו ס'איז דא עפעס וואס ער קען טון, צו בלייבן מיטן זעלבן מאס קאנטראל ווען אפילו ווען ער איז נישט אינדערהיים, ווען אפילו ער איז נישט אינדערהיים מיינט אז ער איז אין די פרעמד, ער איז נישט אין זיין סטראקטשער אין זיין געווענטליכע רוטין און אין זיין סדר היום. דאס איז די שאלה. וואס זאגסטו ר' יוסף זאב?
קודם כל, ס'דערמאנט מיך עפעס א ווארט וואס כ'האב אמאל געזען פון איינער פון די צדיקים. אז רוב מענטשן קענען נישט אפגעבן א געהיריגע דין וחשבון אויף א יום הנסיעה,
אבער יענער צדיק האט געזאגט אויף זיך אז ער איז גרייט אפצוגעבן דין וחשבון אפילו אויף א יום הנסיעה אויך. אקעי.
און אויב איך געדענק פארציילט מען טאקע אויף יענעם צדיק אז זיינע שירים און זיינע זאכן איז אייביג געווען אויף געקנאקט די זעלבע אינדערהיים אזוי ווי ווען ער פלעגט פארן אונטערוועגנס. וואס מיינט עס אבער ער קען נישט רוב מענטשן קענען נישט אפגעבן קיין דין וחשבון אויף א יום נסיעה אויף א רייזע טאג.

אויב דו ווילסט, אויב דיין גאול איז אז דו זאלסט יא קענען זיין שטערקער, מער אין קאנטראל, יא, ער רעדט אזוי ווי פון מח שרת הרי הלב, ער רעדט אז ער דזשאדזשט נישט מיט זיינע עמאושענס, ער דזשאדזשט מיט זיין קאפ, איז אויב ער זוכט מער צו קענען אויפהייבן די יום הנסיעה ווי אונז האבן עס פריער אנגערופן, דעמאלטס דארף ער טוישן אביסל, דארף ער מער עקסערסייזן די וועג וויאזוי ער דילט אייביג, דאס טייטש אייביג קאנטראלט זיין מח זיין הארץ, אויב ער גייט ווייניגער קאנטראלן זיין הארץ דורך זיין מח, נאר ער גייט מאכן אז ס'זאל זיין א גוטע באלאנס צווישן זיין הארץ און זיין מח. אונטער נארמאלע אומשטענדן ווען מ'פארט נישט. אונטער נארמאלע אומשטענדן, און ממילא וועט ער קענען אויך סאך בעסער דילן ווען ער איז אין מער אנגעצויגענע אומשטענדן וועגן ער גייט זיין צוגעוואוינט צו דיעלן מיט א בעלענס ווייל בעלענס קענסטו אייביג אייביג זיין. פון די אנדערע זייט איז אויך דא א שטארקע פוינט צו באמת נאכלאזן און זיך נישט דזשאדזשן. וויאזוי האט איר אויסגעפירט זיין קשיא? צו ס'איז דא א וועג פון האבן די זעלבע קאנטראל? אונז ווייסן פון איין צדיק וואס וואס ער האט געזאגט אז ער האט עס געהאט, אבער בעצם די עולם באמת, כ'מיין רוב מענטשן האבן נישט און עקספעקט נישט אז דו זאלסט עס האבן, און ס'איז נארמאל אז דו זאלסט נאכלאזן דיינע עקספעקטעישאנס פון ווען דו פארסט, סאו דאס איז פון איין זייט, פון די אנדערע זייט אזוי ווי איך האב דיך פריער געזאגט, צו אויב ער וויל קענען האבן, כ'ווייס נישט צו די זעלבע לעוול פון קאנטראל, אבער אסאך א שטערקערע לעוול פון קאנטראל,

זאל ער דווקא אביסל נאכלאזן פון די קאנטראל, דאס הייסט אז יא, און אזוי זיך אזוי עס עקסערסייזן די עביליטי, די יכולת פון. קענען בעלענסן און קענען נעוויגעיטן צווישן זאכן, נאך אפאר קליינע טיפס איז, פון איין זייט טריי צו זיין ווי בעסער אויסגעפלאנט און. און צוגעגרייט, א גרויס חלק דערפון איז די עסן און די שלאפן,
און די פרעדיקטעביליטי, יא, טריי דיינע זאכן זאלן זיין זייער פרעדיקטעבל, יא, איך מיין סיי איך און סיי דו ביי נעיטשער ווי אונז וואוינען אונז טרעוולען אסאך, סאו אונז האבן זיך שוין אויסגעלערנט, מען דארף קענען גוט טרעוולען, איך זע אויך, איך האב מיין רבי רבי שמעון ראסל א גרויסע טעראפיסט. און ער טרעוולט אויך אסאך, ער איז געווען, איך האב מיר געזאגט, ער פארט יעדע חודש אדער יעדע צוויי חדשים איז ער אויפן פליגער, איך האב מיך אויסגעלערנט אסאך זאכן פון אים אויך אויף וויאזוי צו טרעוולען, צו טרעוולען מסודר, צו טרעוולען קאמפארטעבל. סאו דער איז דער רבי אויף נישט נאר אויף טערעפי נאר אויך אויף נסיעות. בטח, וויאזוי צו לעבן אויף דער וועלט פראקטיש, איז איך האב עס געזען פון אים, איך האב עס געזען ביי אסאך, זיי זיי זיי רעכענען אויס זייער צייטן, ווייסט די מענטשן וואס גרייטן אן זייערע ספיטשעס אויפן פליגער וכו', סאו זיך אנגרייטן פאר דעם, דאס איז א שטארקע פוינט, און די צווייטע פוינט איז פלען בי, דארפסט אייביג האבן, מענטשן זענען זייער רידזשיד, טאקע וועגן ער איז די טייפ מענטש וואס טרייט צו זיין, אין קאנטראל, טרייט ער צו זיין אין קאנטראל, ער לאזט נישט נאך די קאנטראל און דאס אליין שטערט אים, סאו אויב זאל איך קענען אביסל נאכלאזן פון די רידזשידנעס און האבן גרייט וואס גייט געשען אויב דאס גייט נישט ריכטיג, אויב דאס גייט נישט ריכטיג, יא? מ'רעדט מ'רעדט חלק פון די פוינט אוו פעיליערס, יא? ווי מער פוינט אוו פעיליערס איז דא, אלס מער טשענס פאר פעיליער איז דא.

איז די זעלבע זאך ווען א מענטש פארט אונטערוועגס איז דא אסאך מער פוינטס אוו פעיליער, דיין עסן, דיין שלאפן, די דארפסט צוקומען צו די טעקסי, דארפסט צוקומען צו די פליגער וכו'. במילא?
במילא ווי ס'איז דא מער פוינטס אוו פעיליער דארפסטו זיין רעדי מער פעיליער און פלאנען פאר די פעיליערס אויכעט. אנשטאט וואס אייביג פארלאזטו דיך, איך בין א דורכגעטראכטע מענטש, איך בין א מסודר'דיגע

זיין דורכגעטראכטע מענטשקייט וואס ער זאגט אויף זיך, בויט ער זייער שטארק אויף די קאנטראל רעדער ווי אויף די סקיל פון קענען דזשאגלען מיט וואס לייף ווערפט דיך אריין. בעצם די גאנצע לעבן פון א מענטש איז דאך בעצם א סקיל וואס א מענטש, ווען איך זע אזא שאלה למשל, פארקערט איך ווער אנגעצינדן, איך ווער, דאס איז ריכטיג, דאס איז גוט, דאס איז סחורה פאר זיך אליין, נאך אנגיין אפילו צו די אנדערע שאלות, יא, וויאזוי האט א מענטש, כח צו צו גיין אין די וועלט און דילן יא און ס'לעבט דאך בעצם אין א סתירה א גוף מיט א נשמה און בכלל לייף טראוס מעני
פוינטס אוו פעיליער עקזעקטלי פארשטייסט און און אמת'דיג כ'מיין ווען צו זאגן די באטאם ליין מ'זיצט א גאנצן טאג מיט מענטשן און סעשאנס דער רעדט פון די זאך דער רעדט פון די באטאם ליין איז רוב אישוס וואס מענטשן דיעלן מיט קומט פון די זעך פון נישט זיין גרייט אויפן וועג און די וועלט דא פלאץ ווי אונז לעבן איז בעצם א וועג צווישן אונז גרעד. יא און ס'טייטש אז א חלק פון די וועג לכתחילה איז אז ס'קומען אריין זאכן אויף וואס מ'איז נישט גרייט און מ'דארף עס לכתחילה לכתחילה לויפן לכתחילה זיך ארויסלאזן אין וועג אז ס'איז נישט גרייט דאס הייסט מ'דארף פרובירן זיך צו גרייטן אזוי גוט ווי מ'קען און מצד השני אויסלאזן די לאפעטעס אויכעט און וויסן אז אונז זעמער נישט אינקאמפעטענט. און קענען האלטן דעם בעלענס פון ביידע זייטן, דאס איז די חידוש פון מצליח זיין צו לעבן אויף דער וועלט און אויכעט בכלל, צו קענען גיין אויף זיינע וועגן. לאמיר ארויסגיין ווייטער אין וועג יוסף זאב, שאלה נומבער טו. צווייטע שאלה איז וואס מיינט א טו פעיסער? איז די ערשטע, די צווייטע חלק פון די צווייטע שאלה איז און צו ס'איז דווקא א שלעכטע זאך אדער ס'איז דא אמאל מצבים אדער אומשטענדן ווען ס'איז בסדר, ס'איז אקעי צו זיין א טו פעיסער. סא לאמיך זאגן די שאלה משהו אנדערש, צו א טו פעיסער, וואס ס'זאל נאר זיין, איך ווארט דו זאלסט עס מפרש זיין, צו א טו פעיסער איז שלעכט כשלעצמו, אדער א טו פעיסער איז א אופן, ס'איז א טול,

עכטע אמת'דיגע פוינט אין זיין אזוי. און צו איז ביי נעיטשור א ראונג זאך? פראבעבלי יא. לאמיר לאמיר לאמיר א רגע אפטיילן וואו איז עס יא גוט, למשל שטעטלעך פאר אהרן הכהן און בכלל יעדער איינער וואס טוט אין שלום בית און יעדער איינער וואס טוט אין מידיעישן מגשר זיין סכסוכים ווייסט דאך אז איך גיב אים א דוגמא פון די גרופ סופערוויזשען, א טעראפיסט איז געקומען צו מיר, ס'איז געווען מיין איך צוויי וואכן צוריק, אז מ'האט אים געגעבן א אויפגאבע אז ער דארף מאכן שלום אין א גאנצע פעמילי פייט, וואס איז דא א סיריעס פעמילי פייט פון א חשוב'ע איד און. א משפחה פון איבער צען קינדער וואס זענען חתונה געהאט און האלב רעדן נישט מיט האלב וכו', א עכטע עכטע פעמילי טעראפי מצב, מען האט עס געגעבן פאר אים, ער איז א קאפלס טעראפיסט, א פעמילי טעראפיסט, און שוין, איך זע אים דארטן ביי די גרופ סופערוויזשאן ווי אונז פארברענגען צוזאמען מיט די טעראפיסט, מען העלפט זיך איינער די אנדערע, איך זע זייער נערוועז און דאס, און איך פרעג אים וואס גייט פאר, דו ביסט דאך עקספיריענסד, יא, א איד וואס זאל געקענט זיין מער ווי מיין טאטע.

שוין איך האב דעמאלטס געזאגט, ער איז געווען זייער צושאקלט, און די זאך וואס האט אים די מערסטע בארואיגט איך האב אים געזאגט גיב א קוק, דו ביסט דאך באמת נישט מער אויף איין זייט ווי אויף די אנדערע זייט, לאמיר זאגן אפילו אויב דו זעסט אז איין זייט איז גערעכט אדער איין זייט איז נישט גערעכט, ס'איז נישט פשט דו האסט גענומען זייער זייט, דו האסט גענומען די זייט פון די אמת, און איינער איז ביי די אמת איינער נישט, ס'איז נישט טו פעיסינג, ס'איז נישט, זאג איך אים. פון די די די וואס איז ריספאנסיבל די וואס די וואס שטעלט פאר די גאנצע אנדערע זייט דעם צד בית גייט קומען צו דיר זאגסט אים איין בארעם ליין קודם כל די זאגסט אים אמת די זאגסט אים נישט קיין ליגנט די זאגסט אים אז די האסט שוין גערעדט מיט די אנדערע זייט און די תוכן הדברים וואס די האסט גערעדט מיט זיי איז קאנפידענשל אדער פראטעקטעד ביי די מידיעישן זאך וואס די ניצט און. דו האסט נישט קיין אג'ענדע צו זיין מער אויף יענע זייט ווי אויף די זייט. אונז זעמיר אויפגעקומען מיט א געוויסע נישט ליגנט וואס ער גייט זאגן ווער ס'ספאנסערט אים און וואס יענעמס אג'ענדע איז, אבער איך קום יעצט דא, איך זיץ יעצט מיט דיר, איך וויל דיך העלפן און איך האב אים געזאגט זאג פאר דעם אינגערמאן, פרעג אים וואס, אויב לאמיר זאגן איך וויל דיך העלפן, וואסערע העלפ וואלסטו ווען געזוכט דא אין די.

צו זיין א טו פעיסער ס'איז א שלעכטע זאך און דער איז נאו פוינט ס'איז נישט יוזפול ס'העלפט נישט נישט פאר דיך און נישט פאר יענער ווייל דו האסט דאך נישט באמת צוויי פעיסעס דו האסט איין פעיס און ליגנט גייט מען פריער אדער שפעטער כאפן דער איז נאו פוינט כ'וועל דיך זאגן נאך מער איך האב אסאך מאל די סיטועשן יא ווען א טאטע ספאנסערט מיך צו ארבעטן אויף זיין זון וואס איז א טינעידזשער יעצט ווען איך בין געווען מער יונגער פלעג איך אסאך מאל באקומען אזעלעכע ריקוועסטס אזוי ווי מיין זון זאל נישט וויסן אז ס'קומט פון מיך אדער אזעלכע, דאס איז געווען פאר מיך זאכן איך האב נישט געקענט נעמען אזעלכע, איך האב מיך נישט געקענט דיעלן דערמיט בכלל, ווי מער עלטער איך ווער און איך באקום א נאמען און מענטשן קענען מיך און ווייסן מיך סאו ווערט מיך גרינגער איך באקום נישט אזעלכע ריקוועסטס און בכלל איך זאג פאר יעדעם איינעם איך זאג פארן טאטן.

וויאזוי קען מען יא נוצן די כח פון גיין צו ביידע זייטן? ווייז די זעלבע אמת'דיגע ווארעמע עקסעפטינג פעיס פאר ביידע זייטן, און אויב די האסט די נעיטשער, אשריך וטוב לך, ס'איז דא אזעלכע נעיטשערס אין די פערסאנאליטי סיסטעמס, יא, אזויווי אין די אניאגרעם, די ניינער איז א פיס מעיקער, ס'איז דא מענטשן וואס האבן עס ביי נעיטשער, מ'קען עס זעהן אין די וועלט פון קאנפליקטס און זאכן, נוצט מען זיך מיט דעם, אבער עס איז נישט אלס טו פעיס, ס'איז. זיי גוט און אמת'דיג צו ביידע זייטן, אזוי ווי דו האסט געזאגט, ליגנט. מעגסט מאכן א פעיס דא אזוי און א פעיס דא אזוי, ס'זאל נאר זיין די זעלבע פנים, די נאז מעג האבן א קנ א משהו א קנעטש אהין אדער א קנעטש אהער, מעגסט ווינקן דא מיט די רעכטע אויג און דארט מיט די לינקע אויג, אבער די פנים וואס ווייזט זיך דא זאל זיך ווייזן דארט נאך, יא? דאס איז עס? יא, איז צווישן אונז גערעדט, מעגסט ווען ווייזן צוויי אנדערע זייטן פון די זעלבע פנים. אקעי.

נעקסטע שאלה איז, וואלט זי געקענט מסביר זיין גאווה, מגדיר זיין גאווה, אקעי לאמיך אויספירן יענעמס שאלה, וואס מיינט איך טאר מיך נישט גרויס האלטן, איך טאר נישט קענען מיינע מעלות, איך טאר נישט מכיר זיין מיינע מעלות? ער פרעגט גוט, ער מעג נישט מכיר זיין זיינע מעלות, יוסף זאגט למשל, איר טארט נישט מכיר זיין אייערע מעלות, וואס יא, וואס נוצט לגבי העלפן אנדערע אידן, אין די וועלט פון טערעפי און אנדערע.

סאו צוריק צוריק צו צוצוקומען צום פוינט. צו די מעלות יא.
נישט די מעלות, וואס מיינט גאווה? אקעי, וואס איז די דעפינישאן פון גאווה? יא. איינע פון די בעסטע דעפינישאנס וואס איך האב ליב שוין יארן וואס וואס איך קוק עס אן אויף די מהלך איז, שטייט דאך אבל גאווה אז אין אני והיא יכולין לו דיר. אזוי שטייט, דער רבונו של עולם קען נישט וואוינען מיט אים. פארוואס? ווייל ער נעמט אויף מער פלאץ פון וויפיל ער איז באמת. דאס טייטש, לאמיר זאגן דו קומסט אריין אין א צימער פון דריי מעטער, לאמיר זאגן מען גיבט א מעטער פאר א מענטש, דריי מענטשן האבן פלאץ אין די צימער, אויב דו ביסט א בעל גאוה און דו בלאזט פון דיך מער, איז לויט וויפיל דו בלאזט פון דיך מער נעמסטו אוועק פון די ספעיס פון אנדערע מענטשן וואלטן געדארפט זיין, יא כביכול ס'איז, איך מיין נישט דווקא די. פיזישע ספעיס, איך מיין די, אבער מען קען עס פילן, אסאך ווען די קומסט אריין אין א רום ווי ס'איז דא בעלי גאווה, אדער די אליין ווען די קומסט אריין מיט א געוויסע גאווה, מען וועט שוין זעהן פון ווי ס'קומט און פארוואס, פילסטו אנקאמפארטעבל דארט, פארוואס, וועגן די פלאץ האלט איך נישט אין, איך דענק נישט אין וועלכע ספר ס'שטייט, אז דער בעל גאווה שטופט אוועק כביכול דעם רבונו של עולם. דוחק רגלי שכינה.
דוחק רגלי שכינה, פארוואס? וויבאלד ווער די ביסט באמת, דיין נקודת הבחירה, דיין נשמה,